Ġannina Kutajjar twildet fit-13 ta' Frar 1894 minn Angelo u Marija Nevella. Billi kienu joqogħdu Bormla, Ġannina ġiet mamda l-għada fl-14 ta' Frar fil-Kolleġġjata ta' Bormla. Fil-familja Cutajar, minbarra Ġannina, kien hemm ukoll żewġ subien ikbar li kienu Karmenu u Leone. Il-familja Cutajar kienet familja tajba ħafna u għalhekk id-don tal-fidi li Ġannina ingħatat fil-Magħmudija, hi ġiet megħjuna tħaddnu u tgħixu. U maż-żmien kienet xhieda tiegħu f'ħajjitha. Missierha kellu ħanut li fih kien jinnegozja l-inbid. Il-ġenituri rabbew lil uliedhom b'valuri Insara sodi u f'umiltà kbira. Għalhekk, minn dak li l-Mulej jipprovdilhom, kienu jgħinu bil-kbir lil ta' madwarhom. F'dak iż-żmien, Dun Ġorġ kien idur l-oqsma tal-Mużew tas-Subien u meta kien ikun Raħal Ġdid kien jgħaddi għand il-familja Cutajar. Ta' spiss kien jitkellem dwar il-ħolma tiegħu li jwaqqaf sezzjoni tal-Mużew għall-bniet. It-tfajla Ġannina kienet toqgħod tisma' u titgħallem. Maż-żmien Dun Ġorġ kien qed jara f'Ġannina strument adattat biex isseħħ il-ħolma tiegħu. L-ewwel kellem lil ħuha Karmenu li kien soċju tal-Mużew u wara kellem lilha. Wara li fehimha xi xtaq mingħandha, hi intlaqtet mill-ħolma tiegħu u aċċettat. B'hekk, permezz tagħha, beda l-appostolat fost il-bniet.
Fl-10 ta' Jannar 1910, infetħet l-ewwel dar tad-duttrina għall-bniet f'Raħal Ġdid. Giannina, li issa kellha madwar ħmistax-il sena, ġabret magħha tnax-il tfajla oħra, u flimkien setgħu jgħallmu f'dan il-qasam. Il-post kien sempliċi maħżen fi Triq Santa Monika, mogħti minn missier Giannina. F'dan il-post, barra li jgħallmu d-duttrina, kienu jiltaqgħu flimkien biex jieħdu l-formazzjoni tagħhom. Dun Ġorġ kien ta lil Ġannina l-fakultà li tieħu ħsieb u li tmexxi hi bħala superjura. It-tagħlim lit-tfal bniet kien miexi ġmielu. Dawn it-tfal kienu jiġu ppreparati għall-ewwel tqarbina. Il-preparazzjoni kienet issir b'serjetà kbira. Ġannina kienet tisħaq ħafna li dawn it-tfal, Sa minn età hekk ċkejkna jikkultivaw fihom imħabba speċjali lejn Ġesù, Ewkaristija. B'liema ħeġġa u imħabba dawn it-tfal kienu jersqu biex jirċievu lil Ġesù! U biex tkompli żżejjen din l-okkażjoni hekk speċjali, wara l-quddiesa tal-ewwel tqarbina kienet tipprepara festin għal dawn it-tfal. Quddiem id-dar tas-Superjur għal Ċannina kien hemm is-suq tal-Aħħar Ġdid. Il-bejjiegħa ta' fuq il-monti kienu jsibu fiha għajnuna kbira. Kienu jaraw fiha persuna ġenwina fi kliemha u f'għemilha. Mara qaddisa u fuq kollox persuna bi mħabba kbira lejhom. Kienu jaraw rispett kbir minnha u għalhekk kienu jafdawha. u jemmnu dak li tgħidilhom. Arahom sejrin għandha għal kull bżonn li jkollhom u hi tgħin kemm tiflaħ. Ma kinetx tqis id-differenza tal-klassi li f'dak iż-żmien kienet tant qawwija. Hija kienet tisma' u tgħin u wara tispiċċa b'xi tagħlima biex tressaqhom aktar lejn Kristu. Billi s-superjura Ġanninha kienet ġejja minn familja sinjura, kellha l-privileġġ li titgħallem tikteb u taqra b'faċilità. Dan minħabba l-fatt li l-ġenituri tagħha setgħu jħallsu biex binthom tieħu l-edukazzjoni. Il-qari kien għal qalbha wisq. Meta kibret kienet taqra biex tikber fil-qdusija u biex ikollha x'tagħti lill-oħrajn.
Malli bdew jinfetħu oqsma oħra barra dak ta' Raħal Ġdid, is-Superjura Ġannina saret is-Superjura Ġenerali tas-Sezzjoni tan-Nisa. Dun Ġorġ ħalla kollox f'idejha rigward tmexxija u hi kienet tinfurmah b'dak kollu li jkun għaddej. Fis-sena 1916, meta s-soċjetà tal-mużew kienet imxerrda f'ħafna bliet u rħula Maltin u Għawdxin, Dun Ġorġ imsejjaħ il-Kurja tal-Arċisqof biex iwieġeb xi mistoqsijiet dwar din l-għaqda. Billi s-Superjura Ġannina kienet responsabbli mis-sezzjoni tan-nisa, Hi marret ma' Dun Ġorġ. Hawnhekk, b'sempliċità, b'responsabilità u fl-istess ħin b'kuraġġ kbir, tat ix-xhieda tagħha u tat rendikont ta' dak li kien isir fl-oqsma tat-tagħlim. Fil-fatt, Dun Ġorġ tħalla jkompli jwettaq l-opra tiegħu. Il-bidu tas-seklu 20 Kien żmien meta t-tfajla ma kinitx tivvjaġġa weħedha, speċjalment fil-għaxija u fil-bogħod. Is-Superjura Ġannina kienet tħoss ir-responsabilità li tara u tgħin fl-oqsma tas-soċjetà. Kellu jkun missiera li kien jieħu l-bintu fuq iż-żiemel minn raħal għal ieħor. Il-vjaġġi ma kinux faċli minħabba l-istat tat-toroq kif ukoll minħabba n-nuqqas ta' dawl elettriku. Hi xejn ma kien jaqtala qalbha, imma b'kuraġġ u determinazzjoni kienet itterraq biex tkun tista' tgħin tgħallem u tkun ta' tgħollif għall-membri fl-oqsma. Is-Superjura Ġannina kienet temmen bis-sħiħ li l-Appostolat jissaħħaħ bit-talb u bid-devozzjoni lejn l-Ewkaristija. L-imħabba lejn Ġesù Ostja dehret ħafna fil-ferħ li ġarrbet meta rnexxielha tikseb il-permess biex il-kappella tal-qasam ta' Raħal Ġdid issir kappella tas-Sagrament. Dan il-ferħ żdied meta ngħata wkoll il-permess tal-adorazzjoni perpetwa f'din l-istess kappella. Spiss hija kienet tkun arkubtejha titlob quddiem Ġesù. Hija kienet tħobb tgħid lis-soċji ta' dan il-qasam. Jekk Ġesù f'xi ħin ikun waħdu, ejjew għalija, noqgħod jien miegħu.
Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, il-familja Cutajar evakwaw ruħhom ġewwa Ħal Safi. Kien żmien il-ġuħ. Imma l-familja Cutajar dejjem kellha aktar minn ħaddieħor x'tiekol. Dan minħabba l-fatt li kienu tat-tajjeb, u wkoll għax kienu maħbuba ħafna min-nies ta' dan ir-raħal. Minflok tgawdi dan il-privileġġ weħidha, is-Superjura Ġannina kienet tara kif tagħmel u taqsam li jkollha ma' dawk li kienu jkunu fil-bżonn u batuti. Mal-ikel kienet tagħti wkoll xi tagħlima. Il-ferħ tagħha kien li tara l-batut jirċievi l-bżonnijiet tiegħu u jiġi sollevat mit-tbatijiet tiegħu. B'hekk kienet isservi ta' okkażjoni biex dak li jkun jirringrazzja lil Alla. Is-Superjura Ġannina offriet dar lis-soċi li bdew jgħixu ħajja komunitarja bil-barka tal-fundatur. Kienet għal qalbha wisq din il-komunità. Hija ma kienet marbuta ma' xejn u kienet tħobb it-tenni. Qatt torbot qalbek ma' xi ħadd jew xi ħaġa fid-dinja? Għall-ħabta tal-1900,